Pathian thu kan ngaihtuah ho tur hi helaia Macau-a kal tura sawmna, phu lawk sawmna, Pathian malsawmna, Pathian kohna kan chan ve tangin Lalpa nge ka sawi ang tih hi ka rilruah cham nghal mut mut a. Tichuan sermon neih sa te, thul khung deuh te pawh sawi ila tha awm ang e aw tih te chu rilruah chuan, a riak ve bawk a, amah erawh chu chu ai mahin mamawhtuten min auhna ah Lalpa hian eng nge sawi turin min duh zawk ang tih hi Pathian hnenah tawngtaiin ka dil ve a, chumi ah chuan zanina kan thungaihthlak tur Kolosa khua mi te hnena tirhkoh pawla lehkhathawn bungthum, Chang sawmhnih leh pahnih atangin chang sawm Chang sawmhnih leh pahnih atanga sawmhnih leh pali thleng hi hei inngah nana kan hmang ang a, tichuan hemi atangin Pathianah te, lawmna thar te, chakna thar te, beiseina thar te kan nei ngei ang tih hi ka ringhet em em a, chu chu kan hlawkpui theuh pawh ka beisei a ni. Le hmasain Pathian Thu Thianghlim i ngaithlang u. Kolosa bung thum chang sawmhnih pahnih atangin chang sawmhnih pali, Bawih teh u, tisa a inhotute thu hi engkimah zawm rawh u. Mihring tilawmtute mai anga mit rawngbawl lovin Thinlung sakhat pua Lalpa tih dek chungin zawm zawk rawh u. A rulhna ro luah tur chu Lalpa hnen ata in hmu dawn tih hria in, in tih apiang chu mihring tan anga ti lovin, Lalpa tan anga ti zawk in, chak takin ti rawh u. Lalpa Krista rawng inbawl a nih hi. Lalpan a Thu Thianghlim kan chhiar kan za tan malsawm maw se. Amen. Pathian hnena a tanpuina dil in kun ang u. Aw Lalpa kan Pathian min hmangaihtu, thu tisa a a lo chan avangin keini misual te pawh i chhandamna chang turin Lalpa kohna duhawm, kohna thianghlim, chhandamna famkim, chang thei turin nangin min buatsaih a ni tih kan hriatin kan lawm a, Ziona pawh hian i hnenah lawm thu kan rawn sawi leh e. Ziona hian Lalpa, nangma rawng chauh bawl tur kan nih zia, engkim kan tih hi i ropuina tan zel a hlan tur kan nih zia te, i rawng bawl tura koh vek kan nih zia te a tharin nangin min hriattir la. Kan dinhmun mek theuhah hian Lalpa i ropuina puang theitu kan nih theihna turin kan mamawh chakna tharin Lalpa nang in min thuam ang che. Kan Lalpa Isua Krista hmingin chung chu kan dil e. Amen. Le helai thu hi kan chhiar ve fo tawh thin hlawm anga chang erawh hemi Bible chang thu erawh hi chu a la lutuk lem lova. Amah rawh chu hriat tlang lawm tak chu ni. Helai kan han thlan chhan tak chu mihring ti lawmtute mai anga mit rawngbawl lovin thinlung sakhat pua Lalpa ṭih dek chungin zawm zawm zawk rawh u. In tih apiang chu mihring tan anga ti lovin Lalpa tan anga ti zawkin chak takin ti rawh u tih hi ni. Hei Kolosa khua mite hnena tirhkoh Paulan lehkha a thawn hun lai he lehkha thawn a ziah lai hi a background tlem han sawi ila AD sawmruk Atanga sawmruk pahnih kum bawr vela lehkha thawn a zia niin mithiamte chuan an ngai tam ber a, an ring tam ber a. He AD sawmruk atanga sawmruk pahnih he kum hnih chhung vel hian Kolossaah enge thleng tih chuan, Khati hun lai khan Rom hnuaiah, Sal an awm a, sal kan tih chu bawi an ni a, tin an pu te rawng an bawl sak thin a ni. Chutiang ang hun chu khatih hun lai kha a la ni. Mi hausa deuhin bawi tam tak sal tam tak a nei a, a chhawr a, ha bawi kha a lei a, a hlawh pawh an nei lo, man pek tawh a ni. Pu duh ang anga thawh kha an hna tur chu ni. Mar chu chanchin tha in khawvel hmun hrang hrang a thleng zel a, a tirhkoh pawl a a zin a, chanchin tha hrilh a zin vawi khatna vawi hnihna tiang khan chanchin tha hrilh pun in lo awm zel a. Chu lai ah chuan eng nge lo thleng? Chu chanchin tha chu bawi te leh sal te hnenah pawh a lo thleng ta. Inzalenna lo thlenga. Tin, Kohhranah te pawh sal te pawh inkhawm ve theiin he Kolosa khuaah hian a lo thleng a ni. Chutia salte inkhawmna ah ah an pu te nena Pathian thu te an han ngaihthlak theih tak ah chuan Pathian thu hi zalenna a ni. Mi zawng zawng bawi ah sual bawi a ta chhan chhuah kan nih zia thu te an han ngaihthlak khan eh eh eh tih kha anmahni ah khan sal ho rilru ah khan a awm a ni. Tun atang chuan ka pu tan hian ka thawk tawh lovang. Lalpa tan chauh ka thawk tawh ang tih te kha rilru a lo awm a, tin an pu te tan a rinawm taka an dam chhung hun hlan a aa hlawh pawh hmu lo mah sela an thawh ang rilru kha an bansan telh telh deuh ta ni. Chu tirhkoh pawla hian a hrethiam em em a, e ni lo ve. In pu te rawng in bawl a, in thawk a. Thalai takah khan in pu te ta thawk angin in ngai suh u. In pu ten hna an pek cheu kha Pathian ta ang zawkin thawk zawk rawh u. In ta lawm man chung lamah a awm zawk a ni, a ti. Thalai kha. Kan chhinchhiah lai tak tur chu ni. A sawi tum tak chu Pathian ro luahtu tur in la ni a. Vana lawmman in hmuh dan tur chu leiah rinawm taka, leia inpute chungah pawh Pathian hna thawk anga rinawm taka rawng inbawl khan, Ro luah turin nei tih hi inhre rawh u, a ti. Leiah ro luah tur chu nei lo angin awm mah ula, kan Pathian thu hian sal ni mah ula, Pathian tana in thawh chuan ring lo mi inah in awm a, Pathian tan anga thawka theih tawp chhuah hna in thawh khan vanah ro luah tur in nei ti lo hre zawk rawh u, a ti ni. Chu chu a ropui em em in ka hria a, Pathianin he Macau a kal turah he Bible chang hi, In hnena sawi tur hian sawi thar leh tur hian thlarau in min pe niin ka hria a, chu chu lawm um ka ti hle a ni. Le hei ram danga hnathawk a kal kan ni a, nizan lamah te pawh kan sawi tawh a, Babulon lui kam atang chuan a engtin nge Pathian kan fak thei ang? Zion hla te chungte kan sak theih teh lawk lang nih? An tia an tap a, an indawm kun laiin keini te chu helaiah, A Israel fate Pathian hnam thlan te ai pawhin Pathian khawngaihna hi kan va han chang nasa ve ti ro maw? Helaiah ban kan phar a, Pathian kan han fak a, a sir atangin emaw, a sorkar atangin emaw, a ram miten emaw tih buai chhe te mah awm lovin zalen em em a Pathian helai hmun atang kan han fak thei te hi e a van ropui ve maw? Tiin helai hmunah kan kal a, A pi te kan nei, pu te kan nei, i pu a tha em? A ka pu chu a ti ve kher kher lutuk, a ka pi chu maw ti ve hlak hlak lutuk tih tur chu sawi tur chu in nei ve theuh. Chulaiah chuan Pathian thu a zalen tawh kan nihna ah e ka pi chu sual em mai, ka rinawmna pawh min chhiar sak lo, min hmuh thiam pui lo. Chuvangin ka ti tha vak tawh lovang tih rilru te put awl ve tak tur chu ni. Hlawh hmuh nan chauha an hmuh lai chauha tha taka thawk an hmuh loh ve leh a thawk tha lo. A mihring lam takah chuan ah an chan tawk ve tur reng a mawi hi ni ve hian kan hre ve thin ka ring chu tak chu tirhkoh pawl a ni. An ni hi in pu tak tak te an ni lo. In pu tak tak chu vana Lalpa khi ni a ti. Chuvangin Pathian ta thawkah in ngai ula, in pu China pa te, a hnam dang te, ring lo mi te pawh ni rawh se, Pathian ta thawk angin an inah khan taima tak leh rinawm tak khan thawk mawlh mawlh mai rawh u, Pathian rawn inbawl a nih hi a ti a ni. Hei tunlaiah Kohhranah missionary kan mamawh em em a ram thim suh eng tur advertise kan han chhuah a, missionary pathum mamawh a ni kan ti a. A reltute chu tlem te kan nia. Tir ram pum huap ah lehkha kan han thawn chhuak a, mi pathum kan dil a, tumah diltu kan hmu lo. Tichuan kan han rel tha leh a. A a hlawh tlem deuh nge eng nge niang le? In pe tur hi chu pahnih khat tal chuan awm se maw le, an la hmu kim lo aniang kan tia Kohhran tinah puang uluk turin kan han thawn leh a, biakin notice board ah te tar turin kan tia tein Kohhran news letter ah te kan han chhuah a, chuti chung pawh chuan thahnem ngai taka a A chikim a kan tih hnuah pawh diltu pakhat te kan han hmu a, kan la lo ngam tawh lo reng reng. Amah kha aah eng nge a zir eng nge ti tih a tehna zawng zawng pawh khan kan teh ngam mang tawh lo va ni. E pakhat kan hmu van lawm awm e kan tia ti khan kan tir a, aah rei tak thawk thei te an awm rualin a rei tak thawk tlin ta lo tlin ta lo te hi an tam em em mai a ni. Kohhran pawh hian Mission field hawn thar tur te a nei teuh. Buh te lah chuan an hmin teuh. Mahse, thawktu tur attu tur hi kan hmu lo a ni. A chhan chu kan ram a tha lo. In pe tur thalai tam tak kha he lamah, khu lamah, saw lamah a kan awm vek ka si a. Chu chu in lama nu leh pa te chuan engtin nge ni ta, heng te kan thawh loh zawngin, kohhran hi kan ngui zo dawn. A Jerusalem lama awm zawk ti mai ang. Thlangte kha kan zai tui lei thei tawh lo a ni. Rilru kha a hnual a ni. Missionary pawh kan hmu tawh lova a va han mak tak kan tia kan eng lo va. Mahse helamah erawh chuan hei kan zai tui em em. Mahse vawiin a kan hmuh tak chu helaia Kan hmuh tak chu Kohhranin Mission Field a hawn phak loh leh a hmuh phak loh, a dai phak loh ramah hian Pathianin ringtu kan fate, kan naute ti hian a tirchhuak teuh a, ram harsat vang chu ni bawk mah sela Pathian hian tum a nei a ni. Innung chang hmangin. Hnam dang inah Kohhran in hlawh chu pe thei lo cheu mah ila, Kohhran a hnute tui, rinna hnute tui in lo hnek a, Kohhran ina rinna nena a lo chawm tawh naah in bo lo tih hi kan hria ni. In pi te, in pu te hnenah in thaw ang phu in duat lo cheu mah sela, rinawm takin chhel takin, Kan hma a kawl eng tur thlirin kan chhung kua nun a lo hahdam ve deuh beiseiin kan nute inenkawl-na tur, kan pate inenkawl-na tur, ka naute sikul kalna tur a chi hrang hrang tuakin kan awm a ni. Chu laiah pawh chuan rawngbawlna rilru puin Pathianin missionary atan min tir a ni tih hi zanah hian a tharin in hre theuh ila ka ti khawp mai. Kohhran in a hawn phak loh Mission Field ring lo chhung kua awm khawpna ah anmahni zawk in min thlang a, an hnathawhsak tur in kan lut a, missionary hna kan tih pawh hi chuti tho tho. An duh lo chung chung Kohhran in hlawh min pek hmang in helai ah sawi lo thei lo a kan thinlung a tur ut ut kha sawi kan chak em em a, a sawi lo mai rawh u min tia min um chhuak zawk a. Helai erawh chuan, E, ani hi kan duh, e, hei te hi kan duh, tia tiang khanin kan lut a. A, ringtu te hi an duh leh zual tih te kan han hriat hi a va hlawm awm ve maw? Hei Buddhist kawl ho te hi tam tak an awm. Hei reng huna agent te hnenah ten tawngtaina te fuihna te kan hmang chungah, Pastor kha ko leh rawh u, min tawngtai sak rawh se tia a tai mama a rawt tai mama hi ring lo kawl te an ni leh daih. Kan kalnaah chuan a ringtu Kristian inti te hi hna an pe bik ang te, khawi ramah ang te, Kristian ram pawh ni loah te pawh Kristian te chu an taima an rinawm tin an tuar a chhel. Tih hi ni deuh tlangpui. Chu chu Kawl Buddhist ho pawhin Kristian Kristian an inti ve ringawt a, an hna hmuh theihna turin. Chu Krista chanchin tha in lo puang reng a nih chu a lawmawm zia hi. Chu chu in dinna a ni, in din mekna a ni, in la din leh zelna tur a ni tih hi. Pathian hian nangmahni hmangin A ropuina ram a din thar zel a, ram lak zel a tum a ni tih hi a chiang reng mai. Tichuan, hotute thu awih, kan pute thu awih kha Lalpa rawngbâwl kan ni tih lai takah khan, mihring rawngbâwl anga inngai lovin Pathian rawngbâwl anga inngai zawkin tih lai kha, Pute hmuh lai chuan that tak a awm, Pite hmuh lai chuan ti em em an hmuh lo a ti tha lo. Min biak that le eni pawh thawk tha, biak that vak lo le ah han hrem ve deuh, luhlul han chhuah ve deuh thang te kha chak awm thin. Mahse khalaiah tak khan Pathianin a ti. Lalpa tan a nga thawk zawkin, Chu chu in rawngbawlna a ni, vanah ro luah turin nei? a ti. Hlawh in hmuh mai bakah, he leia hlawh in hmuh mai bakah vanah chuan ro in khawl khawm nghal zel tih hi Lalpan a chhiar sak che u ni. Chuvang chuan kan missionary te in lo ni tih hi Ram hi nangmahni kaltlang hian khawvelah hian a ram zauhin a awm zel ang tih hi kan ring ta tlat mai a ni. Ka haw hunah pawh chu chu kan sawi tur a ni. Kohhran ho hnenah pawh kan tawngtaina ki te pawh kan thlak ang. Kan fate hi missionary an ni. Harsa taka an hlawh hmuh te te hi chu lei a kan hman tur tla chawp a ni. Mahse, vanah chuan Rowan khawl khawmna sa lutuk tih hi. Thlarau bo te hnenah Lal Isua chanchin an hril nasa lutuk tih hi thu chuan kan hril ve thiam lo a ni maithei. Chhandamna chanchin tha te hi Isua chu maw tiin an tawng kan thiam lo ni maithei. Bible kan hre zau lo a ni maithei. Mahse a pawimawh ber chu enge i nun hmanga rinawm taka ring lo inah Pathian tan ti ang a Fai taka darthlalang in hruk fai lai tak te khan Lalpa he darthlalang ka hruk fai em em i ka pi hian in hmu se la in tauh chawr rawh se lam ni lovin in tih duh hmelin nuih dan khan fai deuhin note a Helaiah fai em em ka nawh hi, ka sual bal zawng zawng i thisen thianghlimah i tlen fai ang tluk a fai khan Lalpa hi kan ti fai ang e. Hei hi ka pi ten han hmu se la, nangmah hian lawm rawh se ti hi i hming a fai tak a ka tih hi an ni tanah lawmna lo tling zel rawh se. Lawmna luipui chu he inchhungah hian ko lut tu nih ka duh a ni ti ila han thawk ila. A han nuam dawn em maw? Chaw puar khawpin min pe lo em maw? Kan harsatna min hriatthiam pui lo a nih pawhin keini chuan Lalpa ropuina tan zel rinawm takin kan thawk zel ang. Chu chu kan rawngbawlna a ni tih hi kha kan chhinchhiah tlat ang a. Tichuan pakhat lehah chuan he kan hna hi, Pathian hma kan in thawi na ni. Ran tam tak thisen in min tlan thei hek lo. Lal Isua thisen chu kan in thawi na ni kan ti. Vawiin ah hian in thawina thianghlim leh nung nei turin lalpan min ko chu chu enge kan in thawi ve na hmanrua tan kan hman ang. Thlai eng lo turin thlai in ching bawk si lo, kan ching bawk si lo, ran han ti turin ran vulh awm kan awm si lo, zawhte pakhat ringawt pawh e hnawk ve nia a enkual a har. Engin nge kan inthawi ve tak ang? A sum leh paiin inthawi lan mai ti dawn ila in lamin an mamawh ve nasa si. An thawh chhuah hma hma, hlawh lak hma hmain engtik nge hlawi lak theih dawn rawn tih reng kha chuan, Uii keimah tih ve lam a ni lo tih mai kha chak awm maw tilo. Ka nu ka pa a sum pe chhuak tu lam kha e keimah ni lam kan ni lo va nia tih. Lehkha lai ah khan eng nge Pathian tan in thawi nan kan hmang tih chuan vawiina kan pi kan pu te in a hna kan thawh heng kan thawh a rinawm ta kan thawh hi Pathian hma kan in thawina thil hlan a ni. Lalpa tan ka in thawi in tih chuan Lalpa tan ek in kan sil pawn fai var kha Pathian hnena in thawi na thianghlim a ni. Hmun fai taka in han phiat kha Pathian tan in thawi na thianghlim a ni. Hmangaih taka an fakti mawh deuh luhlul em em mai bu luk lutuk pui pui kha Tlang te pawh hmangaih em em a in han enkawl te kha inthawi na ni. In hna hi Pathian hma ah inthawi na thianghlim leh nung ni turin in taksa chu in hlan ah ka nge na cheu teh. He in taksa nge hian thianghlim takin theih tawp chuah in rawn bawl mai rawh u. Pathian hian a chhiar a ni, a theihnghilh lo va ni tih hi. Aw, khuaa kan awm ve lo, thalai kan inhmang si lo. Awi, Pathian hi ka hlat tawh awm, Kohhran hian min hre tawh awm lo tih ah te hian in rilru te lo hliam palh ange. Kohhran tan in tawngtai sak a, in tawngtai thupuiin i zan rang an hmuh te chu a kaikai in tin nge in tlit zawk u niang ka ti a. Min tawngtai thupui te reng reng tam em a. A cham te kan cham zo hman bik em aw te ka ti a. A rawt lam aṭang an chak viau va kan cham kim hman ange maw tih tur khawp khan a tam ve ni. Marawh chu helai deuha kan lo hmai kha hela min lo hre ve kiau bawk ang atiang khan kan thawh khawm chuanin a kim ve mai ang a ka ti. Keipawh nizan chu ka buai nasa ka kut ṭang kha ka hliak a a daih si lo. Ka chhin chian ka ke tang vel kan ti leh chin ah mahse helawm kha kan thiak helawm kan thiak leh tur kha helai mi kha mele ding khan he tunge kha aw ni ta kha ka tia helam kha tunge ni ta ka tia ka ke tang lam phei kha chu enge ka thliah chhan bawk ang ka tawh lo a a dang zawng kha chu mi dang te hian an ti ve tawh mai ang ka tia nia ring tute thawh ho te hi ngai. I a zawng zawng hi kan hre seng bik lo chang te kha awm ve ni. I kan hriat sen loh pawn in pawm ve mai tur hre ve ang deuh a, lem chan te hi hre tha lo a ni maw? Chuvangin e ta ka lo theihnghilh takin nang pawh theih tawp chual a i hriat chhun kha tih tak zet kan lo ti ve rawh tih mai tur a ni. I khatiang khan kan thawk khawp a ni. Tin, Kohhran tanah te in rawn tawng try a, ram tanah te in tawng try a, missionary leh rawngbawltu keini ho tan tling pawh min lo tawng try sak. A ni tih kan hriate hian a tawngtai khawl hi lain rawn awm khawm hi ni ber hian ka hria a, a va han thlamuan thlak e aw ka ti. Chuvang chuan in hnen atang te hian zir tur hi kan ngah a ni, in nu leh pa te hian thlai van buang dawn a, min thawn let leh ula, in chhung te theuh hi thu va hrilh ta zawk ila, nang ni chu tihian lo awm ta zawk ula, tha zawk lawng maw. He infa te sawn ngaihtuah awm reng reng loh Lalpa an pawl a, an inkhawm an tha lutuk. Kohhran tan te, rawngbawltu tan te a theih tawng chuan an tawngtai a ni. Mission na ri te pawh in chawm in ka ring a, mimal ang chi a chawm te pawh in awm mai thei, a ho ang chi te pawh in awm mai thei e. Lehkhatiang khan chuvangin in hna kha. In pu sap ho te, Portuguese ho te emaw, tu tu emaw, Chinese emaw, vai emaw, Nepali emaw pawh ni rawh se, chung ho tana thawk ang ni lovin Pathian tan anga thawka inruatin chu chu in rawngbâwl mekna atan Pathian a ruatsak cheu a ni. Thu in hrilthiam lo mah ila. Kan nung changin kan hril thei. Mahse chu mi let ve leh chiah chu awm. Chutianga kan tih lawp lawp a vuaina amen zawng zawng hi chuan kan amen a, zaina rawn amen pha ve lo thei khawi hah tak awm ang maw? Video an cover nih chuan lo hre rawh u. Hmangaih takin kan han hril ang che u. Nia thenkhat chu. Hna tuh la vangah zan na rawn tel thei lo an awm ang. Mahse hna vang pawh ni lo, Pathian hlat ve hrim hrim. A hlat na lai tang pawha ngaih tha ve em em a awm ve ringawt. Mahni program a duh tawka tal kual tal kual ve tul ve em em in awm ve thei a ni pawn lamah maw? Toilet velah te pawh an la awm ang em? Leh chutiang te chu an awm thei. Le helaiah missionary kan ni tih kha rilruain pawm ang u. Min tirtu hi lian a nia. Synod Mission Board in min tir lo. Synod Mission Board tirh nih te hi aw a thliar kar hrang hrang a, khawvel hmun hrang hrang an tir a, kohhran hrang hrang in a missionary an tirh te hi in pe zawng zawng pawh an la lova, a in fit deuh te, in hlan tha tak tak te kha a tir a. A keini rawh chu ti hian in in hlan em em lo a hnathawh chak ve si, kal tum ve em em kal dawn a a hlauthawng leh si a, hna hmu a lawm leh a mi hmuh dan leh han ngaihtuah chuan ui kei hi fuh leh angem tih ang chi kha kan nia mahse hei vawiinah pan chanchin thla thleng missionary tan lal pan min lo tir reng hi lo ni zawk a ni tih hi chhinchhiah tlat ang u. Tichuan, hei in lamah helaia in thawh rim avanga in thawhhlawhte in lama inthawn hi hei Myanmar ramah phei chuan Biakinah Sunday Pathian tuka inkhawmte pawh a lo tlem a, zanlam inkhawmte lo tlem a, thilpek thawhlawm khawn hunte lo tlem a, Tin sum lut te pawh lo tlem. Amarawh chu helai rinawm ta in thawh atanga a Pathian ram in rawn pek te, rinna thlai chi in rawn tih te, missionary chawm nan in tih avang te hian Kohhran hi a rawngbawlna a thulh chuang lo, a tla hniam chuang lo. Chu a double hian lawm in rawn chawm pawp pawp ni. Chhungte in rawn chawm bawk a, Kohhran in rawn chawm bawk a. Pathian avang a ni chungte chu ti thei a in nih ni tih hi. Chuvang chuan Pathian tan anga thawk zel turin a vawiinah hian kan in chah mawlh mawlh duh a ni. In hlut zia chu helaiah hi chuanin a hna hnuai hnung ber in thawk a ni maithei. Mahse chulai chuan nge in nei? Hlawh in nei. Helai chuan na hnuai nung ber leh mite en hniam emaw en dawn emaw pawh lo ni rawh se, Pathian tan anga thawk zawk in ni vangin hna petu khi a ropui em a a hna lovin thaw. Chuvang chuan inchhuang em em tur kan ni tih hi vawiinah hian kan rawn sawi duh a ni. Enge i thawh e, mi awmpui ka nia, thleng sil ka nia, a, nau awm ka nia, maid ka nia, a, an chhiah hlawh ka nia, han tih chuan khawvel lakah chuan inchhuan awm lo mai thei tiraw u. Pathian rawngbâwl hna kan tih chhiah hlawh rawngbâwl hna chu lo ni. Chuvang chuan Pathian tilung nitu, Pathian tilawmtu atan hian, A in tangkai a ni. Han in duh em em dawn ula in hna thaw nen in i a chapo theih miah lo. Han chapo pui dawn ula tak tak chuan rawngbawltu tana thil hlauhawm tak chu enge? Kei chu chumi Bible sikul chhuak ngat ka nia han in tih deuh a, a han dak deuh vawh mai te hi awl ve tak a ni. Kei chu master ngat, kei chu doctor ngat, a kum chuti zat chu ka zir tawh a, han tih te chu a mihring lam tak chuan inchhuan tham a ni, inchhuan pawh chak awm thin. Chu chu rawngbawltu te tan te, Pathian mi te tan hian chapo hi Pathian huat zawng tak kha lo ni si. Chuan chuan rawngbawltu fak hlawh tak tak te pawh an chapo avangin, An rawngbawlna te tlahniam a, thil pek an dawn te pawh lo tlahniam thin. Nang nia Raja Pathian hian hmangaih bik cio ka ti han in chhuang viau dawn u la, in hna kha chhuan awm viau teh chiam bawk si lo. Chapo thei lo tawk lek tur hian in Pathian a rawngbâwl tur hian in a dah cio a nih hi tiraw. Chuvang chuan lawm em em tur kan ni. Hei Macau kan kal lai te chu maw kei chu ka boss nu chuan maw min ring lutuk a han ti ve teh u, tuman kan awih lo mai thei awih awm lo e mai kan ti ang. Mahse Chhiahhlawh rawngbâwl hna Lalpa rawngbâwl in i chapo ve thei miah lo turin Pathianin a ruat che va. Mahse na hnuai nung ber thawk siin a ruaitu, a thawk tirtu hna neitu erawh chu a ropui hle thung si a, chulai chu in hmuhsit awm ve thei bik chuang miah lo thung a ni. Chuvang chuan chumi inkarah tak chuan lo ding ula in duh tawk rawh u tih kha. Mahse midang lakah in chapo nan te, in chhuan nan leh engemaw chuan hmang suh u, a in hmeh ve lo tih kha. Chuvang chuan. Vawiinah zanina kan thungaihthlak atang hian Poland sal in ni ka hria a, bawi in ni tih pawh ka hria a. Chuvang chuan Krista zarah mizalen, zalen i ni a in pu te pawh cheng khat chuan nangni pawh cheng khat a chhandam fa te in ni. Amah rawh chu mihring anga thawk lovin, mihring tan anga thawk lovin, Pathian tan anga thawk zawkin, Chhia hlawh in nih pawh in chu lai chuan rinawm takin bawl ro, ro luah tur in nei tih hre rawh u ti. Chu mi tak chu zanina kan thu chah chu ni. Kan pu ber chu Isua di tih hi kan hriat anga. Chuvang chuan kan hnathawh zawng zawng hi Pathian tan kan in thawina lo ni sela, in thawina nung leh thiang hlim var lo ni sela, Ran tam tak thisen ka ngai kher tawh lo. Isua inthawina kan inthawina a ni. Chumi a zarah chuan he taksa hi hlan thianglima inthawina nung leh thianghlim ni turin kan hna zawng zawng a thianghlim tur a ni, a dik tur a ni. Kan pu ten CCTV awm lohnaah pawh hian Pathian CCTV hmaah pawh Thianghlim tur kan ni tih hi chu chu kan innghahna tur a ni. Kan hna hi lungawi takin thawk ila, Pathian hnuaiah kun ila, a chungah hian kan awm dan tur zawng zawng nghat ila kan hmahmun chu a eng zel ang. Thim rih mah se kei khawvel eng ka ni a ti. Chuvangin tlang chhipah. Khawawm chu thu ruk theih a ni lo angin, ringtu mi malmal te pawh hi thu ruk theih kan ni lo. Kan thlen chin apiang hi a eng zel tur a ni, a thianghlim zel tur a ni, a mawi zual zel tur a ni. Nitin Isua ka thinlungah a lo mawi zual zel thin tih angin, i thinlungah i nitin nunah i nitin hnah khan Isua hi lo mawi zual zel sela, Isua tan ti zelin Rawngbawl ka ni tih inhriain na hnuai hnung ber thawk mah ila min pe tu khi a ropui a, roluah tur min la pe dawn a tiin kan chhungte kan chawmna tura kan kal chhan zawng zawngah pawh ani chuan min ngaihtuah thei em em ang tih hi i ring tlat ang u. Lalpan kan za tan malsua maw se. Amen.